Felly rydym ni wedi cyrraedd diwedd 2024 a bu'n flwyddyn gynhyrchiol i'r prosiect Corsydd Crenedig Life, gyda rhai o gamau gweithredu mwyaf y prosiect bellach wedi cyflawni'n llwyddiannus ar draws safleoedd ym mhob cornel o Gymru. Dyma grynodeb byr o'r camau gweithredu mwyaf sylweddol sydd wedi digwydd ers ein diweddariad diwethaf. Ym mis Mai, fe wnaethom ymuno â chymunedau yn ardal Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot i ddathlu 200 mlynedd ers sefydlu Camlas Port Tennant. Roedd yn ffordd addas o ddechrau o ddifri ar ein gwaith arfaethedig i glirio Camlas Glan y Wern, Camlas Lai, wedi thorri â llaw sy'n ymestyn ar draws canol Cors Crymlyn, o gyd-lifiad â Chamlas Tennant ger Pant-y-Sais. Roedd hedfan drôn dros y gamlas gaeedig yn dangos maint lot y gwaith oedd o'n Blaenau. Byddai clirio camlas Glan y Wern yn llwyddiannus yn caniatáu i ddŵr lifo'n llawer gwell drwy'r gors yng Nghrymlyn, a byddai newid hydroleg y safle i greu'r amodau cywir i fignen bontio a chors grynedig i ffynnu. Ar ein safleoedd yn Sir Benfro, penodwyd contractwyr a dechreuwyd ar y gwaith o osod yr hyn a fyddai yn y pen draw yn gyfystyr a 2 gilometr ar hugain o ffensys ar safleoedd y prosiect. Byddai'r ffensio a'r gwaith enfawr gyda phartneriaid y prosiect, tirfeddianwyr, a chominwyr lleol yn rhan hanfodol o adfer pori hanesyddol ar y tirweddau hynafol hyn. Mae pori'n ffactor bwysig wrth reoli llystyfiant ymledol a chynnal cynefinoedd y fignen bontio a'r gors grynedig yno. Yn ystod wythnos rhywogaethau goresgynnol, Gosodwyd rhai paneli dehongli o amgylch Gwarchodfa Crymlyn i hysbysu ymwelwyr o'r heriau a wynebir yno, gan, efallai'n fwya nodedig, Jac y Neidiwr, problem sylweddol yng Nghrymlyn oherwydd y cyflymder a'r dwysedd y mae'n tyfu ac yn mygu'r planhigion a'r mwsoglau adeiladu corsydd pwysig, gan eu hatal rhag sefydlu eu hunain. Arfwlch Derwin, un o'n safleoedd prosiect yn y gogledd. Dechreuodd y camau cychwynnol ar gyfer gosod dwy geufforce. Unwaith y bydd wedi ei chwblhau, byddai'r geufforce yn caniatáu mynediad gwell i'r seilwaith sydd ar y safle, a mynediad gwell i'r da byw gael pori'n ddiogel, gan wella'r cynefin. Cawsom y pleser aruthrol o groesawu carfan o 30 o gydweithwyr o brosiectau Life ledled Sweden ar eu hymweliad â Chymru. Dangoswyd safleoedd y prosiect i'n gwesteion yng Nghrymlyn a phleser oedd rhannu syniadau, llwyddiannau ac arfer gorau gydag aelodau eraill o'r teulu Life, yn enwedig ar adeg o'r flwyddyn pan oedd cymaint o bethau byw rhyfeddol i'w gweld ar draws ein safleoedd. Ddechrau mis Mehefin, roeddem yn falch iawn o gynnal y cyntaf o'n digwyddiadau Gŵyl y Gors blynyddol yng Ngwarchodfa Crumlin. Croesawom tua hanner cant o gynrychiolwyr i'r Ganolfan Ymwelwyr, a rhannwyd amrywiaeth eang o wahanol agweddau yn ymwneud â thirwedd fawnog Cymru, sut y daeth i fod, sut y gellir ei adfer a'i chynnal a sut y gall cymunedau ymwneud â'r mannau gwyllt rhyfeddol hyn. Gwnaethom fwynhau deuddeg cyflwyniad gan arbenigwyr mewn diroedd, partneriaid y prosiect, haneswyr, grwpiau cymunedol lleol a hyd yn oed storïwyr, a gadarnhaodd y cysylltiad hynafol sydd gennym â'r tirweddau gwerthfawr hyn a'n cyfrifoldeb i fod yn geidwaid iddynt. ar gyfer y cyfnod hwn o'i stori barhaus. Yn y gogledd, roeddem yn falch iawn o feithrin perthynas waith gref gyda Chymdeithas Eryri, a ymwelodd â safleoedd prosiect Corsydd Crenedig Life, cyn cytuno ar amserlen o weithgareddau gwirfoddol a dysgu ar y cyd. Roedd Jac yn neidiwr bellach i'w weld mewn ardaloedd mawr o amgylch safleoedd ein prosiect. Felly roedd yn bleser mawr ac yn gymorth aruthrol i gynnal nifer o ddigwyddiadau Balsam Bash ar gyfer gwirfoddolwyr a oedd â nifer dda yn bresennol. Roedd dros 200 o gydweithwyr Cyfoeth Naturiol Cymru, sefydliadau partner ac unigolion o'r gymuned leol yn bresennol yn y digwyddiadau. Gyda chyfanswm o 38 o ffynhonnau trochi bellach wedi gosod ar ein safleoedd prosiect, Roedd yn amser i'r tîm o swyddogion prosiect i gasglu ar gyfer rhywfaint o hyfforddi ac uwchsgilio er mwyn gallu casglu a dehongli'r data a fyddai'n lliwio'r math o ymyriadau sydd eu hangen i reoli'r lefelau dŵr ar eu safleoedd unigol yn gywir. Gwnaeth swyddogion Corsydd Crenedig Life gynrychioli'r prosiect mewn nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus mawr yn ystod misoedd yr haf. Y digwyddiad mwyaf nodedig oedd yr Eisteddfod Genedlaethol a Sioe Frenhinol Cymru, lle ddaeth nifer o bobl ynghyd â'r stondin Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer ein seminarau canol prosiect. Croesom ddiweddariadau ar y prosiect, rhannom yr heriau yr oeddem yn eu gwynebu ac, yn bwysicaf oll, manylom ar yr amrywiaeth o ffyrdd yr oeddem yn gwella'r cynefinoedd a safleoedd y prosiect. Un o gryfderau gwirioneddol prosiect Corsydd Crynedig, LIFE, yw sut rydym yn adeiladu ac yn cryfhau perthnasoedd â phartneriaid eraill ym meysydd cadwraeth natur ac adfer mawndiroedd. Ym mis Gorffennaf, roeddem wrth ein bodd yn croesawu ein ffrindiau o Buglife a Natur am Byth i Grymlyn a Phant y Sais, dau safle pwysig iawn sy'n gartref i'r anifail bach prin corun raff y ffen. Yn ystod y misoedd nesaf ac am oes y ddau brosiect, bydd llawer iawn o ddigwyddiadau allgymorth, addysg ac ymgysylltu yn cael eu darparu mewn partneriaeth â grwpiau cymunedol lleol i gynyddu defnydd, dealltwriaeth a mwynhad o Warchodfa Crymlyn. Fel rhan o'r drefn bori newydd a gwell ar ein safleoedd prosiect yn y gogledd, gosodwyd dau gafn dŵr a phwmp solar yn Llanllyfni i sicrhau y gellir gofalu am y da byw sy'n cynnal wyneb y gors yn y man a'r lle. Aeth gwaith gosod Ceiffos Bwlch Derwin yn ôl a'r holl gynllunio hefyd. Gwnaethom ddefnydd da o dechnoleg trwy ddefnyddio offer canfod lleoliad i'n helpu i nodi'n gyflym union leoliad y ffynhonnau trochi niferus a osodwyd gennym ar draws ein safleoedd corsydd clinedig Life. Roedd y peiriant ffistio robotig allan yn gweithio ar rai o'n safleoedd yn Eryri i gyrraedd a thorri'r rhannau oedd yn anodd eu cyrraedd trwy ddulliau eraill. Parhaodd arolygon o weoedd larfau ar ein safleoedd Britheg y Gors, yn Sir Benfro ac Eryri, gan chwilio am arwyddion bod lindys o'r rhywogaeth ddangosol hon yn bresennol ar y llu o blanhigion tamaid y cythraul sy'n tyfu yno. Yn y gogledd, fe wnaeth ymgyflwyno mewn digwyddiad partneriaeth i arddangos ehangder y gwaith sy'n cael ei wneud i adfer cynefin britheg y gors. Wrth i'r gwaith o glirio camlesi barhau yng Nghrymlyn, roeddem yn gallu cyrraedd ac agor rhannau o'r safle nas gwelwyd ers degawdau Ac, o ganlyniad, fe wnaethom ddarganfod mwy fis o fioamrywiaeth gyfoethog gan brofi yn groes i'r disgwyl bod byd natur yn canfod ei ffordd. Trwy gydol misoedd yr haf, buom yn torri gwair ac yn rheoli prysgwydd yn helaeth ar ein safleoedd prosiect. Tua 16 hectar o dorri gwair yng Nghrymlyn, gyda thua 43 hectar o waith rheoli prysgwydd. Ar gorsydd Eifionydd, mae 21 hectar o waith wedi dorri erbyn hyn, gyda 10.4 hectar o brysgwydd a rhywogaethau estron goresgynnol wedi'u clirio. Yn Sir Benfro, torwyd 4 hectar o wair a thynnwyd 6 hectar o brysgwydd, ac ar safleoedd yn Rhos Goch a Chors Caron torwyd cyfanswm o 8 hectar o wair a thynnwyd hectar o brysgwydd. Tua diwedd yr haf, roedd yn bleser gennym groesawu'r naturiaethwr enwog Iolo Williams i'n safle prosiect yng Nghrymlyn. Gwnaeth Iolo ein helpu i greu cynnwys gwych a chofiadwy ar gyfer y cyfryngau, sydd wedi bod yn hynod bellgyrhaeddol. Cawsom ein cynnwys ar restr helaeth o sianeli, gan gynnwys newyddion bbc Cymru a newyddion S4C, a chafodd y stori sylw eang ar bbc Radio 4, a nifer o sianeli ar-lein. Ym mis Medi, yn ffodus, bu aelodau o dîm corsydd crynedig Life i ymuno â dirprwyon yng Nghynhadledd Genedlaethol Rhaglen Mawndiroedd yr Undeb Ryngwladol dros Gadwraeth Natur yn Aviemore yn yr Alban. Dros dridiau, bu llawer o ddysgu a rhannu, ymwelwyd ag enghreifftiau Cysylltiad trawiadol o safleoedd adfer mawndir yn yr Alban a chyfrannom at weithdai yn gysylltiedig â'n gwaith yng Nghymru, yn cynnwys perfformiad hyfryd gan artist mawndir Manon Awst sydd bellach yn gwneud corsydd clinedig Life yn ganolbwynt ei darn nesaf o waith. Rydym yn parhau i fwynhau perthynas weithio wirioneddol gadarnhaol gyda grŵp gwirfoddolwyr Coetir Cilfai sy'n parhau i feithrin eu sgiliau crefft, coed a'u digwyddiadau ymgysylltu â'r gymuned yng Nghanolfan Ymwelwyr Crymlyn. Ym mis Hydref buom yn cydweithio â nhw ar ddiwrnod cnau castan cymunedol hynod lwyddiannus arall a oedd â nifer dda yn bresennol lle buom yn falch o arwain grŵp mawr o ymwelwyr ar daith gerdded o amgylch safleoedd y prosiect o amgylch y warchodfa. Ym mis Tachwedd, wrth i'r dyddiau fynd yn fyrrach a chryn dipyn ymlypach, roeddem yn gallu ymweld â phob un o'n safleoedd prosiect a gweld maint y gwaith a oedd wedi digwydd yn ystod ail hanner y flwyddyn. Yn Rhos Goch, cawsom ein syfrdanu gan adferiad anhygoel y cynefin mewn cwta chwe mis yn dilyn y crafiadau a wnaethom ar wyneb y gors yno. Roedd y pyllau bas yr oeddem wedi'u creu wedi'u hamgylchynu gan amrywiaeth o lys dyfiant sy'n meithrin cors, gan gynnwys planhigion a mwsoglau na welwyd ar safle Rhos Goch er dros ddeg mlynedd ar hugain. Parhaodd y gwaith o chwistrellu coesynnau a gosodwyd mwy o gofnodwyr data ar gors gyfelog yn Eifionydd. gydag ymweliad gan yr arbenigwr ym maes mawndiroedd, Doctor Pete Jones, a'r arbenigwr ym maes hydroleg gwlyptiroedd, Doctor Rob Lowe. Gosodwyd yr ychydig lathenni olaf o ffensys yn Sir Benfro a chyrhaeddwyd y cyfanswm anhygoel o 22 cilometr a hanner. Manteisiwyd ar yr egwyl fer yn y tywydd hynod o wlyb i barhau â'r gwaith o glirio camlas Glan-y-wern ac roeddem yn falch o ail-agor y ddau gilometr gyfan o'r gamlas o'r diwedd, sydd eisoes wedi dangos arwyddion cadarnhaol iawn bod hydroleg safle Kremlin yn gwella ac yn symud tuag at yr amodau cywir i alluogi i'r cynefinoedd mignen bontio a chors grynedig yno ffynnu. Ar gomin dowrog yn Tir Benfro, Cwblhawyd yn llwyddiannus y gwaith o grafu bron i hectar o wyneb y gors. Yn sgil yr ymyrraeth hynod drawiadol a chyflym hon, daethpwyd â 700 a hanner o fatiau cors i'r safle, gan greu ffordd gors dros dro 700 metr o hyd i ganiatáu i'r peiriannau trwm gael mynediad i bwll dowrog o'i blaenau a chloddio'r pyllau bas. Fel yn Rhos Goch, rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ail ymweld â Sir Benfro ymhen rhyw chwe mis ac edrychwn ymlaen at adrodd ar adferiad y cynefin yno yn ein fideo diweddaru nesaf ynghylch y prosiect. ynghyd â'r hyn yr ydym yn siŵr a fydd yn rhagor o ganlyniadau cyflawni prosiect llwyddiannus sy'n cyfrannu at y stori corsydd crenedig Life ryfeddol hon.